ba e bona mo le mo re theeletše mothako wa sekitshwane se tshweu wa mpharana a re iteka legang la gorena yena ka loktano ba rekiša jala gomme a sa swariwe o re botse maphodisa gore tlalela mogola lena ba mašolo ba mapereta o re gomme dikoyoko ja mašolo ja tladišelana morago seterateng sa gabo a le one man o re ka re theoga sekontiri se se le ile ke nna

ke no kgotse rape ke tsogile a mo ke bona mfana ka ke ra wa ra o di mo o rape ra kana ke dia patch work mo ke bo thomile from scratch ke ra go mtse go gala wa ra nka o nyaka le jinja galo ka itia marogo yo ra o tle na a sha mo ke go ke je ke bulutho ke re ke torese di collection ya ka di roko ja jwale jwale ke nyaka mathashana

a ke re ra bona bana ba kgoši mm, mo ke katana le yona ke katana le tsona a ke nyako no tswa tsona ga se gore ke tšetla be ditura so e no ba mašeleng mararo go iša kua le kua ee lona le no tla napile la bolaya le nna se gore ke a turana o no tla wa bolaya le nna lampolediša lampotsiša di-praise a mo be ke sa katana le tsona tsona di shapo a šiba ke re ke le bontšheng pitšanyana ke re la di bona a se gore tsona di tlabe di di tura so mara a letlatle ke le bontšha tsona mo ke tla sero go kwa phefo ke re ke bothonyane ke itee mogaditswane ai ke ya kore gape ka mo bolikela borwa bo lepatlelo ai ba e foka ka plate go tso re ke emelele mara still jale e tsena kudu-kudu ka širi gwa ka ka kua bohlabela tšatši ka gotse ka mo bohlabela gona go le petere ai go tso re ai ga botse ka mo le tsena shapo gore le thiba le thiba ka leboto le leboto le le be le fiša a mo gape yone fela ke katakata ke bina bina ke opela dibosana a mona motho a ka mpharana mona gore ne di ntshang gausene ke re a go shapo ma a motho ko o swana le casper le yena a mo ke ke bona ba bangwe ba dia mashira ke re dia mashira ba nyana ba ka ba re e a go mere dia mashira ke re bjalo mo diang gore re dia sekete sa lešira ba bona sekete sa bona se ke ra gomme ba na le tswele pele ga ya bona relationship she relationship e sena relationship tše di bolelang ka lena nne awa le bolela relationship ding tšeo se re se relationship sheboe nna ke nyaka ka itukeso ebile a mo ke re ke hladi e banna ke kwa di gwaile kudu monna a mo ke be ke botonosa gape ae no ke bošitlela di gwaile gape ke ra gabotse ya sa ka e tlogela ke tla e pharola ke tloga ke nyaka mozambique ke nyaka mozambique ke tle ke ba huduela gabotsana e yona yona ke no e shokela go tse gore tloga ka ba ka roba le lefetlho le a go tlo re ke no itia moleano mošapa ke ke tlo e fetša ke nnoši ke tlo no itipa ke nnoši ne ka go tlo gore ne ke ye go ke ye go ja a mo ke a lebelela gore na ke moleana gore na ke nyaka moleano o no ka gore be ke be ke pšhatla ka nto ya lekilana ke re na e ba go wena o di yang mo gore apara ke nna o la phetšho ke sa feleleng ke re ga o tse taba tša gago di tseba mo mona be ke ba itira challenge ele ya kompa

a ke ne material nne ke re ke o ruta ke bona eh, di-pattern paper tša batho ya gale mo ke re a re ke no topa ke ya go di berekiša ka gore ne a ke ne sa go reka a mo ke ya ka makolo mo ke nyakile go itiwa le go itiwa bana ba kgoši ba rena are you taking me a video kare i'm not taking you a video ma i'm taking myself ma ba re you must ask permission e eh, mo be ke thothomela kudu bana ba ntse a ke rena gabotse sepili ka se se ka mmakuleng gabotse wa kare se ne e mouwa ena a chips tšela jo re ka še kere nna nyakile go ntetise be di sa tsene gabotse ba nna o ka re lebetse chips tše kere a e manna ke kgoši a ngwane ke gore ne gape nna morago ke rekiša di-scrunches ke re scrunches ke tla ba botsa batho ba kore ne o rekiša di-scrunches ke re na ka bokae le yena mpotse di-brace e mpete ya ka ko wa kgale le ona mane o ke ke eme gape ke eish be ke sa robala gabotse be ke no lora lora be ke no lora ba ntekeditše bjale ka lata leswika go tse gore ne ke bje setenana se ka mofase o kgone go mpalanse ke tlogole go hlohlwa ke lora toro tša go tša phahu